Enyae menɔ gbɔgblɔ zi geɖe nye be, egbedzi va ge akpɔ aŋlɔtɔwo alo akpɔ aŋlɔvi. Ye nete ɖe ŋu. Nenya be edona egbegbe. Nete ɖe ŋu do egbe nɛ. Nyɔ wɔ kpli wɔ ɖeɖi kura te ŋu. Ɖeko nava awɔe abe ŋbla nye nalé ɖe ɖokuiwò alo leke tutue nawɔe. Nanya be ke ya wohã akpɔe kpɔ. Ɛɛ, enana be nya ame yiwo nya me dzesi tso gbe aɖe gbe ame mɔko nya me. Ɖeke nam do na. Wo go na ɖe ame ɖeke. Gake nane dzɔ dzi tsɔ. Ɛɛ, kɔsiɖa vee nye ya. Meyi ɖe teƒe aɖe enye kple mi ɖe nane ƒomevi aɖe srɔ̃ ge abe gaƒoƒo aɖe ava ƒoƒo vi aɖe yina ta mía kple ŋutsuvi aɖewo mídze mídze ŋgba ɖo ma ɖo ko mínɔ mínɔ english gbea ko mínɔ gbɔgblɔm emínɔ yi ŋu yewo va gblɔ na be o yɛ tso aflawo me o aflawo boŋua Medzi sia flawɛ bi tsi na efi ma katã medzi siwo keke ŋu. Ebo ya aflawɛ tso mi ro dze. Ok. Ya mi nɔ fi ma nɔ dze ro ɖe. Ame ya mo fia ke mi. Enɔ kɔwo. Onɔ eve gbedo. Ke ŋutsuvi ya gblɔ na be ya ma. Ba mi yo mi anɔ do ko. Va se ɖe gba mi Yesu me nɔ do ko. Gblɔ na bo amama ha evawe. Ke ne ya gblɔ be Ena gbɔ be eyae gblɔ nam be etso aƒla gogo dzi. Womahi mitsɔ ŋutɔ ye nyɔ dze ɖom kple ame aɖewo ɖo. Ke me yi ko nya be efo ye nya ŋu fia ge ta. Hafi enu fia fia na dze gɔme kɔ. Masra ye enɔ ŋu fiam machine. Emɔ va ŋu wɔm bi le. Leke nyama enu ko le ɖe gɔm kaba kaba. Ah, enye enye menye nyi tagbɔ fi meyɔ yi be fo ye mete ŋu de mo. Ovo nye menye susu me ke ɖe ke mang be me ke ŋu de ma lo. E ya gblé nam. Ye afi ye la ye me like evawo ƒe me dzɔ dzi na yo. Evawo ƒe me dzɔ dzi na gbe ɖe gbe ɖe o. Ta ye me dzi na be do megbe na ma ko la be ne ye megbe do kple yo. Ova ova fo ye gɔme. Ah, Menye gblɔ vɔ la yebɔkpɔ se gɔme. Ta ne ewo kple ama ɖe mi egbe ɖeka do ma eye fiafia ge be ama gɔwo me fɔ gea? Nyatɔ, nyemekpɔ se gɔme o, gake anyo be wò ya nase enya ya gɔme. Ekpɔ nu ɖeka eƒo ɖe na mi ɖe. Enye movi, ŋenyenyenye, abunɛtɔnyenye, bometsitsi kple agbe yawo ƒome míeli. Ena be ɖe eŋeawo ɖe mete ŋu gɔ yi mɔ. Ezɔzɔ ge akpɔ blutɔ woame eve. woʋligbe dom. Edzogbedzitɔwo kpɔ ge wo dzogbedzigbe dom gake eŋeawo koe gake medana akpe na ame yiwo tso ŋe dome o. Wodzena agbagba ale gbegbe. Wɔwɔe me ŋee wobe meɖena fu na wɔwɔe o abe ame yiwo katã meɖona ŋe o. Ne wotso ŋe dome kɔ wɔwɔe nyuie wo menyena woƒe e efuɖename aɖeke o. Gake amea geɖe yiwo tso aŋɔ ƒe akpa dzi afla wu afi ma wo ɖe. Nane ƒomevi aɖe ɖe naƒo nu. Tɔtɔtɔe nye míaƒe nyɔnuvia o. Míaƒe nyɔnuvia nu kae ƒo ɖe nam? Bometsitsi loo alo ahanono alo nyema nyemedi gɔme se o. Ekae ƒo ɖem na mi? Ko mi mia a.